Ok, keimah ka min cu Ṭial Tling ka si. Tutan ka chim dingmi cu a biapi ngaingai cang. Ka chim ṭialmi vialte kha a tlang ka kawm le ka phih lai i ka donghter cang lai. Cun next step ah chim ding kaa timmi cu Kawlram pumpi huap in theih a tlak bakmi zapi nih an theih bal lomi le a zapi nih an theih lomi le an chim bal lomi deuh kha khawmhsuat hnik i chim kaa tim. Cucu a biapi taktakmi si. Mei hi next step i ka chim dingmi pawl kan theih lo ahhin cun Kawlram i dothlennak na ngai kan thei lo ti hi zakhat a zakhat in ka chim ngam i na ngaih te tikah na fiang te lai i hika hin ah TV hi tlawmpal te kan vun zoh hna lo cun ah next step i ka chim dingmi pawl kha ka langhter lai i next step i ka chim dingmi hi azici taktak vawlei pumpi zong nih a buaipimi si cucu hmunhma cu Kawlram a si Cucu miphun le an dirhmun federal a lami pawl tlangcungmi hriamtlai phu dang nih an dirhmun kupai auhcheuh khuia te tah pawl an dirhmun taktak kha ka chim lai. Hi zapi nih kan theihmi cu Kachin Kaya, Kayin Chin Mu, Myanmar, Yakhain,

Panga si kupai au chauh khuh ia de ta. Kupai au chauh khuh tain timi pakhat. Pine pasarih tain pasarih kan ti nang kupai au chauh khuh ia tain a um rih. Kha pawl kha detailin ka chim khawh. Cu ruangah next step ah cun a sau tuk lai caah step by step in ka ṭhen lai ee a paipai in ka rak chim lai. Kawlram ramkhel kong miphun dang tlang tlangcungmi le miphun dang an dirhmun le sining taktak theih na duh ahcun ah ka video hi ah rak ka zohpiak ve tete sawm kaan duh. Cun lunglawmhnak pakhat te vun tenh ka duhmi cu Ka video like le share a ka pe lengmang tawntu le comment in thazaang a ka pemi vialte nan cung kaa lawm. Nek ahcun a si khawh ahcun theih ṭha tein ka tuah lai i aa ningcang tein a dotdot deuh te tu in chim kaa tim lai. Atu tiang ri ka chimmi pawl kha cu a tlangpi huap menmen deuh in ka chim tikah fiangfai deuh lomi kha an um. Na ke ka chim dingmi cu a biapi tuk fawnmi si caah khan zaangfahnak tein sar zong siseh thazaang nan ka pek khawh rih. Phei ka ser ahcun cu zong cu like le follow kha philh ti lo ding in kan sawm hna. Atu TV chikkhat te ka vun ngai hna lai i atu ahhin TV hi ka vun play lai i zeidah a chim timi te kha kan vun ngai hna lai. Mah cucu pawl cu na ke ka chim dingmi si.

Kawlram cu vawleipi i drug lei minthang bikmi cu Afghanistan changtu si cang timi kha vun chimmi si. Cucu khoika ah dah um lai? Afghanistan changtu tiang men a vawleipi nih a theihmi cu khoika hmun dah si timi kha vun zoh in However, there's been a rauh tuk lai ta khan synthetic Ireland, Myanmar, and Laos, and manufacturing activities within and around the Golden Triangle of Thailand. Okay, Golden Triangle, amazing. Mai hi hi a biapi taktak mi Golden Triangle. Upa deuh synthetic Golden Triangle cu a min a thang tak Takmi vawlei pumpi ah pahnihnak drug tiangin vawleipi a theihter khotu le golden triangle area cu ralthuam le ralkap in a khahnak kupai auhchoh khun ye tah a thu Data anmah te bakin a thu i aa uk khomi hmunhma a si. Kha pawl kha step by step in ka chim lai. Vuikhat ti ka chim ahcun a buai tuk lai caah a ṭhen in ka ṭhen dih lai na ka ka chim te lai. Golden Twinkle. Golden Twinkle. Amazing. Okay. Mah pawl kha nek ah aa chim kaa timhmi si. Golden Twinkle hmunhma le miphun le ralkap le dirhmun pawl kha ka chim lai. I Atu i ka vun chim dingmi tu cu ka chim ciami kha ka vun dihter lai i cucu ka chim ciami cu zei si ti ahcun okay Lai Lai ralkap nih Kazim pawl kan doh hna nak kong kha si okay mi ti ti ka ti tikah hlan lio kan pa le paohpaoh hi Kawlram cozah ralkap rian rak ṭuanmi an si cu hna cu aa fitmi aa zami a felmi ram caah zumhtlakmi khan rak si a ṭhawn zong an ṭhawng Hi cu ruangah Kayinpi nih Rengkun a lak hnik lio zong an rak khamh khawh i Kayinpi nih Rengkun hi rak la selaw Myuro lak cun a dih cu Kayin kut ah Kawlram hi um ding si. Sihmanhsehlaw an rak khamh. Hi ahhin anmah pumpak ka soi hna lo tuanbia kha ka chim duhmi si. I thongkhat cu kua sawm nga zong Kayin nih hin Sawma Uci te poi nih hin Rengkun hi an rak zuanhnawh ṭhan cang.

Taichuan matupi Osantura Boihtina an ngah mi sualphawt cu an rian an ṭuan chim ka duhmi tu cu Kawl cu mah tluk in kan khamh kan ṭan ti hna hmenh ah a kan thei lomi kan an si ti kha ka chim duhmi si kan tuanbia kha an i theihter lo an ke an lam i an hna nih cheh maka ka, ka chim duhmi si hmai le um pang ci chet ti hlah seh ti kha ka chim duhmi si Kawl bawmh le zuan hnawh cu cu lawng si lo Kawl cu zeitluk in dah Jesuh an theih lo ticun kawr kha cung hmanh ah dawtnak ngei lo mi si tuak ulaw Kawlram ah Kawl nih zeitluk in dah ka laan nek lai hei ka laan tina an duh tawk in hitin an ti hna asinatein Kawl le an Jesuh sin cu Laimi le ka laa kan si kawr kha tat hi Japan ral lio ah duty ah ka ba si tiin Japan ral le Mirang ral kha aa thawk i caw hrup in Bu Cheung San nih Mirang pawl aa sawm hna i Japan pawl kha an dawi hna. Hi lio hin Chin rifle pawl siakor khartat pawl biatak tein an cawlcang dakaw an chuah hna cu. Mah tikah atu ah korkhartat cu a ṭhawng taktakmi si Chindit min ah a rak i telmi an si. Chindit zong cu upa deuh pawl nih cun an theih lai hika hin Chindit, Chindit a thei balmi an um maam lo. Chinbit ṭatmin ah aa tel khomi orkha ṭat an si. Ka leh te lai, camera kha ka vun leh lai. Chinbit min ah aa telmi korkha ṭat hi an tlau cang rua ti ka rak ruah i an tlau lo. Tu hi Kachin sinah an um rih ko. Korkha ṭat kha an um rih ko. Cu tluk tiangin Kawlram caah tehsa ngei a ṭhawngmi Zapan doh zong ah siseh khat khat in a cawlmi zong kawl nih cun atu cun hei kalaan ti nga Malaysia phanmi nih cun kan theih lai Malaysia kala pawl kan ṭih hna ning India kala la Yakhain kala kan ṭih hna ning Kawlram vial ahcun Kawlram pumpi le cozah pi a bawm i a khap tu cu tu a kawl nih hlum dan nek nga maka kha ka chim duhmi ka focus mi tu cu a dang si pumpak si lo cun Innlung sa cheu dih nih kawlbawi cozah pawl nih kan pale laksawng an hal nain nang zeidah na duh an ti an chimmi privacy pawl zong kha chim kaa tim lo. Kha pawl kha cu pumpak a lo. Annih cu sian pawl nih cun Laipan Setwe sian federate timi an i hamhapa ngia pawl kha chim kaa tim lo. Khakha cu pumpak deuh a va sawh cang. Chim ka duhmi pawl tu cu tuanbia a hrampi tu kha Kawl pawl cu kan bawmh hna zongah dawtnak a thei lo mi an si ti kha ka chim duh pumpak sa fawn lo kawl ka ti zong khan i kor kha tat cu a rak thong taktak min si lai tlang ah khin tiang zong khen kai japan ralkap hi ke seleman ma in india ramri tiang phak ah hin Kawrkhatat an ralṭhat ning le tu Laitlang ah khin a tampi cu Punjabi pawl zong khi an si. Punjabi cu Punjab cu lu a tuammi pawl khi Laimi tampi an rak dawi hna. Cucu zeiti si ti cun British cozah nih khin India he hrawm in rak ukmi a rak si tikah thongkhat cu kaw thum sarih ah Kawl le India kha ṭhen in anmah tein an chuak ve an i ṭhen tikah kha dih hnu khan khati khan a ummi si hlan lio ah British cozah nih British Indian fonh in Kawl le India kha British nih ukmi si. Hi khatiang kan chim khan cun a rau tuk lai. Khati khan Kawl cu dawtnak a thei lomi an si. Korkhatat mit nih an Jesuh sin tak an si. Hi ka hin Chin dit pawl he Cindit min aa telmi fitfit ralṭha bakmi upa deuh nih cun theih le okay mah tiang kha va si seh law Kawl miphun le Kawl ralkap i Jeju an theih lonak kha ka chim duhmi si. Ni Kayin kong kha tlawmpal ka chim si cun Kayin nih tuanbia an neih vemi cu zeitin dah si ti ahcun Duṭi ah ka ba si tiin zapan ral ah ka yin pawl zong nih hehchet tiah zapan pawl kha an dawi ve hna, aa zuam vemi, a ṭuan vemi kha an um. Mah cun Bu Cheuk Aung San nih hin ka yin pawl hi tam tuk a rak thah hna ti a si. I Bu Cheuk Aung San nih Mirang pawl ah sawm hna, zapan an vun dawi hna tikah zapan an vun dawi hna, zapan an chuak cang tiin

Let na ciah an ngianh khan chin a hlin mipio iah mahihi kayin pawl nih an lak i hriam kan chia lai ma tiah Laimi kha va hal hmasa hna u. Cucu kan tuah lai ma khakha kan tuah lai ma tiah Laimi kha va hal hmasa hna u tiah an lungfah an kan ti mi si. Kayin nih Laimi phung tiang kan thok cu. Ka chim duhmi cu kan pale ruang khan si kan pale zong kha sur ka phaw hna lo ka ti bantuk khan kha ti khan tuanbia um mi si. E khavel kha dih cang selaw atu ka chim tawn lengmang bantuk kei cu kan pa le sualphawt kha si loin Kawl miphun an ziaza le an sining pawl kha aa langhter ka duhmi khi si. Okay, si cun khavel kha tutane ka chim khawhmi si lo na ke ka chim dingmi cu atu tlangpi camera he ka vun leh lai ka vun langhter lai okay mah hlan te ka lung chuak tungmi pakhat ka vun langhter lai. Laimi hi aa kan poinak cu theih lomi mekhun leh leh kan hmang. Maw cu zei dih si ti cun ka han ka langhter lai. Thongkhat zakuar riat riat hnu in Myanmar le Burma te hna kha a thleng hlan lio ahcun Mahka zawn nih hin a biapi taktakmi si. Kan pale cheukhat pawl nih Bama le Mimah aa dannak hi pio rawh a taan, zi rawh a hmaan tiah a timi ka theih bak mi Pumpak min le vei ti chim kha cu phunnak a lo hoi ṭhan lai i dak ṭha pi, reverend pi in si. Burma le Myanmar cu a spelling zong aa khat lo, a taanthawt zong aa khat lo. Pio rawh, a taan, yi rawh, a hmaan timi cu a awchu aa khat ṭung i ṭial tikah a spelling aa dangmi khi a si. Tahchunhnak ah hika hen ka vun ṭial a si ahcun Ca ka ṭial lai kaa hen. Ok, hitin si ko seh ka kut in computer ka vun ṭialmi seh khah. Chin timi hi kaa hen Chin, Chin maka Chin timi hi Laimi si. Mei Chin timi sei si. Yap in Chin le Yah in Chin in aa dang. Aw chuah cu Chin veve a si nain A spelling kha ya pin chin le ya yin chin in aa dang. Makakap Pioraw a taan, zero a hmaan timi kha si. Kan chim tikah aw chuah aa khat nain kan ṭial tikah spelling aa dangmi kha Pioraw a taan, zero a hmaan ti si. Burma le Myanmar rumro Pioraw a taan, zero a hmaan timi kha si. Aa khat ko ti a letmi um. Ka chim duhmi cu Kawlram dothlennak ah siseh, Muamua vavan bia chimmi in tam tuk ca kei cu kha pawl tete ka theihmi kha fiang tein chim. Cun ka palhmi um sinin dawtnak in comment in rak bawm u. Thil ṭha le thil dik tu kha kawl kha kan hau. Theih lomi tena a si kho bak ka lomi Pyoro a taan Jiro a hmaan hei ti riam ah Burma timi le Myanmar timi a sullam zong aa khat lo, a spelling zong aa khat lo, a taan phot zong aa khat lo. Okay, mah bantuk tete kha camera ka vun leh lai i Ku Panpiathang khum pawl kha ka vun langhter lai i mah ahcun Kawlram chungah Ku Panpiathang khut angah hmasa bikmi a thu de tah ṭih timi kong kukat Mah kong hi nek ah hmaisabik ka chim lai. Cu dih nu a dotdot in atu i TV kan vun ngaihmi Bing Beyin tenah an i thawk ning zeiruang dah Kawlram pumpi cu ah Afghanistan changtu cu aho kut in dah Afghanistan changtu ah Chin rampi Kawlrampi cu Bing Inn a min a thanter timi pawl kha ka langhter lai. Kawlrampi, Shanrampi cu aho kut in dah Afghanistan chang tu ah DEA an ti. US Drug Enforcement Agency pawl nih ah warning an pekmi hna pawl kha asi kha pawl kha ah dotdot in ah khunsa cu zapi nih kan theih lai. Bingbijing khunsa khunsa changtu law sit han te hna pawl kha ka rak chim lai khunsa kong kha cu ka chim te lai lo si than hi tlawmpal ka chim lai lo si than hi cu zapi nin thei lo e okay si cun kukat kawram pumpi ah kupain pi a thang khut anga masa bik mi A ṭhu de tah ṭih timi le cucu hna he hnuaihnang in kal taktakmi zapi nih kan i muamua vava kan i fian taktak lomi a ṭhu de tah le timi Maila mi hi focus in Kukan le Maila Golden Triangle ma hi pathum hi a biapi te ma hi pathum theih cu a dih Kawlram pumpi tuanmi cu a dih ka chim ngam 89 aa thawkmi lawng te si federal vialte Mi hi Golden Triangle Kukan a ṭhu te ta ṭi. Tuluk miphun Mandarin holh a hmangmi, Tuluk Yunnan pin a rami Kawlram ah a ummi Kukan ti ih a ṭhu te ta ṭi.

A thu data ṭi tana data leh tana pei kha kan ni fian lai lo caah Kawlram pumpi uknak an ṭhen ning kha ka langhter lai. Hi hi video ka langhter dingmi hi ka chim bel cang natein mah hlan ka video thong hnih kum kul le kum hnih tang deuh pawl kha cu ka hlonh dih hna. Mah ruangah ka chim ciami lengmang kha an um ko nain na chim ciami video tah kha kan hmuh bel lo nan ti sual si cun Ah, ka hlonh dih cang hna. Ni tam deuh cu thong hnih kum kul le kum hnih hnu deuh an si lai. A cheu cu ka ṭin ṭhan deuhmi hna kha an si. Okay, atu cu Kawlram pumpi uknak an ṭhen ning kha ah camera ka vun leh lai i ka vun langhter lai. Okay, Kawlram pumpi uknak an ṭhen ning cu ka hen ah region, state, Cun Union Territory cu Pyithawng Suneme kha si South Administrative Division le Zone okay mei in na ṭhawng si pei uh, hnu i an ṭhenmi si okay Volphen in ka vun sawh lai ee. ka hen tain de ta chi cun stay ma cu cun pi thong su ma di hnu cun ku pan pia than khun ya data pangam ku pan pia than khun tain hi pakhat si tain chu wa long se ku pan pia than khun data panga cho danu pa u pa long

Panga kha data an si division pakhat kha tlai si wah ku pai au cheu kun tlai okay ma kha Kawlram pumpi uk na an then ning pi thong su le state le tain data chi state pi thong su in okay ma di hnu ka hen an then ning cho pakhat na ka union territory pi thong su ni me ma di hnu ah state Kai nih division, region, state, union territory ma di nu cun ku pa u cheu khun ye de ta zone ma cun division ma di nu cun khayan pahnih nak ah cu di nu ah pathum nak ah myone in yet kuat in khua e khoi ka ah da ku pa au cheu khun tain hi an tenh ti cun

kan theih si a dih mah kong kha ka rak chim lai i macucu pawl vialte ka vun chim hlan ah wa kong tawite ka vun pe lai macucu wa cu zei ruang dah ti cun kawlram pumpia kupa aucho kuya data a tain an si leng a zei tluk tiang dah ni men control ko timi kha kan langhter hna lai An Chin zong he zoh duh mi nu cun Chin dit hei ti. Ṭawng sipuai sipung ah zeitin dah an khumh piak hna ti mi kan va zoh ṭhan na la ka hin keimah ka website na kal ahcun hika an zeizong vialte kan chiah ka hin a rem nakin na ṭawng si puai sipung e pahlei sarih nak kha na kau si ahcun nga se chauh

Cozah sakmi siizung um lo. Cozah nih a onmi a phunmi sianginn um lo. Cozah palek sakhan um lo, ralkap sakhan cu chimsum chim ding si lo ningzak si. Cozah nih phunmi siizung, sianginn, palek sakhan um lo, matpung tin in nei lo. Kawlram matpungtling kan nei cun Min Aung Hlaing nih tangkhawng hi sayin census a kan rel khawh nu uyi. Cu ruangah ni cu matpungtling zong an nei lo tikah hi mah vial cu siseh law kaa lawm. Next video ah kan i tong ṭhan te hna lai. Thank you for watching.